Täzelikde dostlarym, Hindistanda legendarny aktýorlaryň biri Salman Khan altmyş ýaş doglan gününi etdi. Altmyş ýaş! Özem Salman Khan bir döwür populýarn ýyldyz bolup häzir welin kino düşmän altmyş ýaş toýuny belläp otyr däl. Häzirem öňküsi ýaly kino düşýär şul adam. Özem glan rolda. Hindistanda bir tema bar filmlerde söýgi temasy. Şol hökman kinolarda bolaýmaly. We bularam edil on sekiz ýaşlyň roluny ýa-da talybyň roluny, ýigrimi bäş ýaşlyň roluny oýnanoklar, ýöne iýdip-biýdip söýgi tema salýarlar. Altmyş ýaşly bolup öz ýaşynam boýnuna alyp oýnanoklar. We Hindistanda şul medeniýet ugrundan okaýan ýaşlar, kino düşjek bolýan täze ýyldyzlar nämä garşy çykýarlar? Golliwudda kompýuter spesiefekti fantastiçis kinolarda ulanýan bolsalar, biziň ýurdumyzda bolsa şolar ýaly uly ýaşdaky garry aktýorlar öz ýygyrtlaryny aýyrmak üçin ulanýarlar diýýär filmde. Olam hakyky. Hakykatdanam, Salman Khanam, Şahruk Khanam filmlerde şol azajygam bolsa ýygyrtlaryny aýyrmak üçin ulanýarlar şony. Kinony göreňizde äý garrapdyrow diýýänsiňiz, ýöne hakykatda görseňiz has bildirýär. Şu wagt altmyş ýaşadymy? Altmyş ýaşlyň ýüzleri şolaň ýüzleri. Doglan gününi nähili belledi? Hindistanda Salman Khan, Şahruk Khan şonuň ýaly ýaş toýuny bellände, şol ýurt üçinem, halkyň adamlary üçinem ýene bir baýramçylyk ýaly. Şol aktýoryň öýüniň gyrasyna barýarlar-da, üýşüp, tans edişip, garaşyp durýarlar. Bularam balkondan çykýardy, hemmesine elini galdyryp, Sag boluň, Taňryýalkasyn, geleniňize, sylag-hormatyňyza diýýärdi. Ýöne bu gezek çykmady. Ýöne instagramda belläp geçdi. Hemmäňiziň söýgiňiz üçin köp köp sag boluň. Allajan sizi öz penasynda saklasyn diýip. We Hindistanda Arawiski deňizi diýip bir deňiz bar. Şondada uly köpür bar. Ana şo köpüre yşyklar bilen bezediler. Ullakan Salman Khanyň suratyny goýup doglan günüň gutly bolsun diýip. Men geçen ýyl şu aktýoryň durmuşy barada bir wideo çekipdim. Şo taýdada aýdypdym. Heniz öýlenmedik diýip. We şu wagtam öýlenmedik. Altmyş ýaşynda. Men bir hili pikir edýän, mundan beýlägem aktýor öýlener öýdemok. Häzir men bir uly gürläp ýa-da bir zat bilýänsiräp däl-de, şu wagta çenli öýlenmedik bolsa, onda bir emmasy bardyr diýip pikir edýän. Sebäbi öýlenip aýrylyşanam däl bil, ýa ýene bir şoňa meňzeşem däl-de, şu wagta çenli öýlenmedik. Gynandyryjy waka näme üçin beýle? Sebäbi prýamoý göni şony lopma-lop soran interwýuerem ýok. Pesräk interwýu alýan žurnalistler-ä gepläbem bilen ogşa sorag barada, sebäbi bular barmaka şonyýe gürleşýäler, plan-plan-plan temalar barada hiç hili gürleşemzok diýip. Ýöne öz derejesindäki, meselem, Karan Joharyň gepleşiginde diýýä, näme üçin öýleneňok diýse, bulam şolar ýaly jogap berýä, şu meň kino sungatyma, düşýän kinomy, Şoň täsiri bamy? Şol şoňa wlýaý etýämi? Birden men öýlenen bolsam ýa-da öýlenmedik bolsam kinoň kassasy üýtgäp bilýämi? Üýtgemeýän bolsa, şu barada kän gürleşmäli. Aýlanyp geçýär şu temadan. Häzir Salman Khanyň filmleri erbet diýip biljek däl, üstünde işläp işläp çykarýarlar we şuňky erbetde oňky gowy diýer ýalam däl. Şu gowulaň hatarynda henizem şuň filmleri. Ýöne öň aktýory düýbünden tanamaýan bolsaň, şu wagt bir kinosyny seredip, Bäýbiň gelşiklidigini, Bäýmiň gowy aktýordygyny diýip bolanok. Nähilem bolanda şo köne nostalgiýa bilen şol ýaş Salman Han ýadynda galan aktýory ýatlap legendarny aktýoryň kinosy diýip göräýmeseň. Ýöne hakykatdanam dostlar Salman Khan döwründe örän gelşikli, nurana adam bolan. Şoňa seredip şu nädip ýyldyz boldy karaý diýdirenok. Hakykatdanam ýyldyz gören ýaly aktýordy. Ýöne wagt özüniňkini alýar. Şu wagt effektler bilen näçe ýüzüni ýaşartjak bolsalaram, näçe üýtgetselerem, şol nuranalygy berenok. Şeýleräk dostlar, şu taýda-da sözüm gury bolmazýa. Wideo paýlaşjak siz bilen we şo taýdaky zenanlar näçe ýaşyndadyr öýtýäňiz? Ine şu wideo serediň. Gelişýämi şulaň egnindäki eşikleri? Garaz aýdaýyn men şular iň soňky jaň belleýäler düýnki okuwçylar Amerikanyň ýaşaýjylary we pikir etmäň men o taýda bir normal zady alyp bärde obsuždat etjek bolýa diýip ýok edil şu wideony özlerem tankyd eden soňlar gelşiksiz gören soňlar menem alyp görkezýän şo taýda hakykatdanam şon ýaly islendik ýurtda islendik ýerde şon ýaly. Sebäbi geýnen eşikleri, birhili bolup ýörüşleri ýaman tagaşyksyz görünýär. Olam käwagt bir zady görýäňde şoňa öýkünjek bolýaň-a, gowy bir zada. Welin, seň diýşiň ýaly bolaýanok-da. Şu wagt näme ýadyma düşýär diýiň, Titanik filmi çykanda şo taýdaky personažyň, Jegiň saçy şundandyr. Menem şol döwür gitjikkäm şoňka ýaly saçymy ösdüripdim-dä. Kinoda ýaňky bir owadan oglan apbak saçy şundan bir ýumşak saç bilen şeýdip aýlanyp ýör. Menem obada ýatak arassalap ýörün, ýüzüm güne ýanyk, jijik, hondan bäri bolup toýa gitýän. Men bomža meňzäp duryn, ýöne men şo taýda özüme şo dereje gowudyr öýtýädim. Haraşo şda hiç bir kamera ýok, ýa ýyllykda şeýtmändirin. We ýaňkylaň geýnişi zady soň şolar ýaly bolup görünýä. Aýtjak bolýanym şul ýyllyk zat bellenýär-ä, ýaş wagtyň şo taýda bir Günüň soňy ýaly bir üýtgeşik şo dereje owadan üýtgeşik bolasyň gelýärda. Onsoň biri görýär şuny ýaly gyzyl darožkadan Anjelina Joli ýada Nikol Kidman bir eşik geýip baran bolsalar menem şoňa meňzejek diýip şoňa meňzeş köýnek tikdirýärler. Birinji bilenä toçno oňki ýaly bolup dikilmeýä ol. Ikinjiden hem ol bir bäş minut gyzyldorožkadan geçip barýar, sen ýaly awtobusdan düşüp, o jižžiň içinde, gyzgynda ýa-da buz ýaly sowukda, gabat gelmeýän howada aýlanyp ýörenok-da. We ondan daşary seň figuraňa-da bagly, ýaşyňa-da bagly, ýaňky gyzlar bir on sekiz ýaşynda-da, bir geýnen eşiklerem bir kyrk bäş ýaşa meňzeýär. Men hiç wagt hökman pylan zat geýmeli ýa-da keten köýnekli çykyň diýemok, ýöne gelşikli bir zat bar, düýbünden gelşiksiz bolýan bir zat bar. Şony belläp geçjek boldum. Çakybilenjik, düşünipjik, hiç bir bolşundan artyk birine öýkünmän, öz ýaşyňa göräräk bir akuratnyja geýinseňiz, soň ökünmersiňiz. We şol çäräň özi gyzykly geçermika diýýän. Gara şuny kyrk ýaşly agyňyz hökmünde aýdyp geçýän men. We ýene bir belläp geçesim gelýän zat, aslynda şu wideony men mahabat üçin çekdim, ýöne ýaňkynam aýdyp geçesim geldi. Kimde kim daşary ýurda okuwa gitmek isleýän bolsa, esasy Türkiýä gitmek isleýän bolsa, ýigrimi sany şo taýda Türkmenistanda tassyklanýan uniwersitetler bar. We şoňa ynamdar hökmünde siziň dokumentlaryňyzy düzedişip, ýanyňyzda ýoldaş bolup, şol okuw jaýlara siziň islän ýeriňize ýerleşdirmek üçin Merw akademiýaň adyndan çykýan men. Kim şolar ýaly gitmek islese, habarlaşyp bilýäňiz. Men häzir aşakdan akauntlaryny bellärin, nomerlerini berlän, arkaýyn habarlaşyň şolar bilen. Siziň bärdäki wizaňyza-da kömek ederler. Aňryk baraňyzsoň, ýaňky kimlik diýilýämýäň, saglyk meselesindäki alýan dokumentlere hemme zadyňyza gapdalňyzda durup kömek ederler. Garaz, men hemme zady bärik düşündirmäýin, ýöne şul meň aýtýanym meň özüm tanaýan adamlarymyňky, şoň üçinem arkaýyn diýip bilýän men. Kim okuwa gitmek islese, Türkiýä, Habarlaşyp. Özem okuw jaýlaň hemmesi gadymy Stambul şäherinde ýerleşýä. Ýaňky aýdyşym ýaly depozit tölegleňňüzede ýardam berýändirler. Giňişleýin informasiýa almak üçin öz akauntlaryna giriň men bellärn şu taýda jaňlaşyň habarlaşyň özüňize gerek bolsa arkaýyn peýdalanyň. Janyňyz sag bolsun işleriňiz ugruna bolsun. Okaň öwreniň dostlar ondan soň myşlenýaňyz pikirleriňiz düýbünden başga bolar. Hiç kime bagly bolmarsyňyz özüňiz erkana erkin ýaşarsyňyz.